Merhaba ji wan re şeva wan xweş bê înşallah em bi xêr û xweşiyê bin. Mesela me îşev ji Iraqê ji bajarê Sedir va mesela ya nizom ji wan bi çi hawî bêjim mesela ke bi rastînî pir pir zor e. Yanî çiqas em bên însanê micrim hebê illa em tedinî rî va însanan heddekî xwe heye. Ji hedî xwe dernokeve. Tu dinêrî dizî dorê dizî xwe dikê ku kes pêş derdkevî wî însanî dikuje dorê dizî xwe temam dikê. Na war go bê ji hedî xwe dernokeve. Yo jî tu dinêrî meselen ew însana tişt nexwehê yanî naxwaze nêzikê bibe wagî dinê kuştina kuştinê xwe dikê ku çiyê xwehê dikê bes lem tu dinêrî hedekî xwehê. Em o mesela îşev va cerîma yanî ez ji wan re bêm ji to ne namûs tê de hê, ne şeref tê de hê, ne zerrî însanî tê de hê yanî rostinî ji vo însan însanlîxetî tê de nema ji hedûdî xwe derketî yanî hêdine ji hed derketî hingî

Zeynep, Esra ê tewrî mezin emrî xwe yonzdeh salî û kur kişnif xwe kero re va kur ka jî emrî xwe heşt salî ye. Û zewîjî û wedayê xwe yê rind e û jinê xwe rê jî kêf xweş e yanî tiştekî winî ew tene yanî neyê rind. Jinike jî bi zorî ye yan çûna li îko xistina tixto ji wan re gotî va kurike. Û kurkî çiçik pir kêfxweş e notkê diyê xwe jê re birokî bîne ye û zor mol botkî kêfxweş in notkê diyê wan ji wan re kurekî bîne ye nokê kurk ne wahî dibe kê birokî xwe hebe ye mol botkî kêfxweş in û mêrkî kêfxweş e yanî jinikê nol mehê xwe yî tolî ye em wan li ser dî Zorion, jino mêrik, nifxa sara ye. Sarê ji çinkeke pir re kobire rind e û vajin ku wexta ku li mal bû xwe bi wê hevaleke xwe bi hevalê dî wê hebû û qîza wê jî hevala wê bû yanî qîza hevalê dî wê hevalê wê bû cîran e hev dibûn bi hev re mezin bûn hevalê hev de emir bûn yanî bi sala bi meha bi hev re derbas kirin yanî hevalê xwe em bên ê zor li rê bû. Vana piştî heta ku zewicîn jî deşa hev di nekirin. Yanî pir bi hev re man. Bes ino dikê tî bê jî badî zewicîn tişkî dû re hev rûniştin. Va li Hemîdiyê rûdinişt jinik. Ew jî zewicî bû û ew jî li ewê rûniştiye. Li Sedr rûniştî Sara. Û va jiniko jî bi mêrê xwe re rûniştî. Ê wê jî

Tişkî ji jor xweş binêre yanî hinekî hîn zêde xweş e. Bes ne inu fû irî hin bîne em bêjin jor bi sotê re. Vana fehm kirina inu yanî zonê va hevalî xwe wedayê xwe xweş e û hevalî heve solon e yanî ji bo hev tim don têne bo hev. Tim tê molê wê ew ji dorê molê wê bi hev re pirindin. Mêrê wê ji nûv Xehadî ye, fahevalê wê Yasemîn. Em em wedeyê wan em wêdî tişkî nêrin de. Tim dorê tê pere ji soro deyn dixwazê û soro dide yekê û carna jê re vedigerîne perê wê û dîsa dorê dîsa jê dixwazê her ku mihtoc dibe jê dixwazê. Û sora jî mistehîl e hevalê xwe boş vegir. Nê sîqetê pir pê dikê û qemîşê nakê û jê hez dike. Yanî ku çi wext ew dike yanî dixwe zêde dike bes defterek e wanî li bo xwe yo zî dike yanî em bînê bê seneda yo zî dike. Li ser yo zî dike ji te Yasemîn viqoso viqoso pere ji min deng kiriye. Wergo lê îmzê wê ew dike henim hem yanî sebe mirin û mayîne dibe. Yanî bir mobênê me de vû hebê elmihim û dîsa jî yanî sîqetê pê dike û ew dike jî hez dike. Umerê Yosemînê jî amilê yomî ye. Carna şixul dibîne carna namîne. Ê dikeve bin deyno ê teng dibe mecbûr ke çi bike pere pere pê gerek dibe. Ke ji ku bîne jinê xwe dibêje îşte here ji min re cem hevalê xwe sar û hinek pere deyne ke û bîne min ji we re gotî qîzik jî dide yanî jinik jî dide. Yasemin tahma ji hevalê xwe nas dike û jê hez dike. Elem yanî wê boş feno gerîne. Çend meh derbûs dibê mêrî sora dibê wele sora ez perine me gerek e ez dixwazim vê molê tişkî mol kevin bîye tişkî dibê em vê molê tişkî çêkin. Em termîn bikin, fere bikin, zor mezin dibine hêdî hêdî. Mol tê re me nokê. Yanî em tişkî çê bikin vê mole weda wî molê xweş bikin. Ê bes pere dibê gerek e. Dibê holî em perê min cem min tê rê nokê. Ê sor dibêjê wele ez dixwazim te rê yordim bikim. Pere li cem min heye bes min dayê hevalê xwe. Ez ji hevalê xwe bixwazim yanî vegêrînê ku seba em pê

Dibe heftê dinê dibe înşallah heftê dinê dibe meheke dinê dibe zirotinê çîkî weda yî min nêrin de ji me sebrike hemû hinekî û meh dorê û tim dibe hîro û sibe do û jinik berdikerê serdikerê dibê qurbone te dibê mîrî min wela wê biqeherê mîrî min dibe lemo perino wîne û Wext pir derbos dibe. Yosemîn dibe tiştek no be. Ez e ji te re vê meselê te hel bikim û perê te ji te re vegêrnim înşelo. Çi ji dest min derdikeve ez ê wî bikim e. Em werin tarîxê donzdeh sî. Di hezar û bîst û çar tawalî salê di hezar û bîst û çar a hêdina yanî dike em têkevine di hezar û bîst û pênc a tawalî sale yanî Yasemîn telefonê hevalê xwe dike telefona saro dike.

Wernca min ez min we daweta şîvê kirine bi xwe re jî xwişkê mêrê xwe bîne gorimê xwe bîne yanî ê vo sor ji gorimek xwe hê li bo rûdine bes bila emir mezin e emrî xwe hema hemû şêst û pênc sal e ji te divê hûn gî werin ez min daweta şîvê kirî û ser de jî min perê te hozir kirî werin eskê perê te bide dime û ji bîr neke bi xwe re ji te mêrê Wî xwişko ew mîrî xwe bîne nivî jinikê jî Seediyê ye. Ma tê zor yo yanî xwişko mêrik. Vir jin ku ji temûn soxe di cîyo de emir tişkî mezin e û nigê xwe jî şikestiye. Vim yanî hîn nihî selîn me silvê solê de şikest bes berê jî ji zû de sîx mîx jê re kiribûne nigo û yanî hîn êşê xwe hîn zêde nikonê ser bisekine. Al mam gu wingî dawetî ne bo min hûn werin nêm bixwin him jî perê te bidedim û Xwedê hezor corî ji te rozî be wele te hevoleke rind î te bi qos li min sebir kir û te bo perino domin û te li min sebir kir Xwedê ji te rozî be. Dibê tamûm jinik kêf dike dorê ji min

Di vê wextê ro dîyo sore telefon dike. Telefonê Mulqî zî xwe dike. Kî telefonê ro dike? Se'dîye telefon ro dike. Ma tê zorî. Elo merhaba çi dikî çi nokî? Qîzo min konî gu ko sore wina zikê pirşûrê bike. Ma hişta gu sore no wala nê li mole. Zorî xwe ro kir û çû mole hevalê xwe. Gu hevalê wê deyne gu Gotî deynê min leyekê deynê mil min vegerîne gotî him were bo min şîvê bixwe him jî skê perê bide bide dime û got bixwe re zor bir û bo min her diqî skê çûçik îşt û çû û dî sorîş teban nênî yosemînê nûst ke temo cîronê wan bûn him jî dîyo wê hevola wê ye û qîza wî jî hevola wî ye pir bi hev de royênî mezin bûne hev di wargirî cî cem hev bûne hîn hev de pir pir nûst dikin. Yani nos dike ku do çiya qîzo xwe. Teban vos telefonu pir muhim bû. Xîlolî yanî seba vê telefonê fehm kirin yanî tiştkî derkete ortê. Xêro vê telefonê ku dîya sor û telefon kirî. Û sora dorê mala hevalê xwe seba ku hevalê wê pereyê pê dê û nên bi xwe vegerê. Dad vê wextê re mêrê xwe telefonê dike nêrê telefonê xwe kîlît e. Telefon dike telefon dike telefonê sor û kîlît e. Dibê vurna ji adetê sorê sorê telefonê xwê kilîd dibê çi re acep kilîd kirî. Zaten sorê berî herê yanî jê re gotibû yanî ez kerim bo hevalê xwe bes yanî negot navê xwe çî bo hevalê min bes got ez kerim bo hevalê xwe mêr nizanî kîjan hevalê xwe min zanîn dikerê bo hevalê xwe me yanî cem mezûm e. Mêrik merox kir telefon dike tam telefon ew navê kilît kirî û ne ji adet nê wê yên telefonê wê kilît bû belkî xweriş textiye bê belkî yanî ew navê tişkî sebir kir dîsa telefonê kir dîsa ih dît ku xweriş textiye ye. Saet bû heft bû heşt dît ku va cewab nade telefona vê hîn girtiye. Rewt bê telefona ewe dike.

Tu xwe konî zû bi wan gînî he, xwe bi malê min gîne. Fehm bike binê çi meselê ye. Ez telefona wê jinê xwe lê dixim, lê dixim vernokê û min re got ke em ba hevalê xwe û telefonê xwe kilît daye. Telefonê xwişko me lê diximî Se'diyê ew jî kilît e, ew jî cewab nade. Hela here binê re çi meseleyê vana. Çi re vot telefona ew nokê vana çi re cewab nadin. Mêr got Temol dewamê xwe nikonê rovê birivê herrê. Mêrik dorê ji Hemîdiyê dorê Sedr tema hûn û çîkî mobên hûn mesafê xwe pir nêdûre heve. Nêzik e yanî. Elma mêrik dorê dinêrê kopî tîşkî winî vebiye dona kêlekê tîşkî. Istigrob dibin çil kopî winî nêgirtiye. Dikeve hindir. û çav li wanî li hundir dikeve sed mal mêrik dikeve mêrik jî xwe de xweşik dibe yanî ê ku mêrik dibîne yanî sed mehatê xwe dixwe yanî tesewer mêrik dikeve hundir çi dibîne mêrik di nêrê xwişka xwe Sediyê

Yanî tu çi bike yanî sed mêros nîn sewerên te herî hundir kevî te bibînî tew ne xwişkê te be yanî ku kesekî kî be yanî te kevî hundir feca te bibînî vîn sonino winî bi vî şîklî hotiyê kuştine û mêrik dor xwe dinê rê zorî dinê tune nin jinik tune jina birê xwe û zorî dinê tune nin vînû ku de çûne.

Tu hoja xwehê tu çi dibêjî? Dibe erê wele birê min Qur'ana winî ye. Dibe heta were belkî em fehm bikin çi meselê. Lo dibe tu çito mirovê şûrê dikî? Çito ji jinê min zorî min tune wê dinê ji we tune kuştine? Mêrg dikê qora qor ser telefonê xwe bo dile dibe. Cido di firê tê me ew ê. Ji qutayê xwe yanî ji mesele ji qutayê xwe re dibêje û difirete. Elmam mêrik got tê mol di nêrê rastînî wergo. Xwişka xwe yê Se'dîye her di qîza xwe yê çîçik li ber hatî kuştine. Mêrik çav tehmûl nake bû li edibê. Ê di nêrê ne jina xwe heye ne zorî xwe yê dinê hê. Ê vana kudo çûne? Yanî vana çi re tinanin?

Rod bi wergo telefona Xosî xwatkê û digê qora qo dibê zû bi min re bêje soro koniye. Dibê heker be ha min re bêje çi meseleyê xêr e te di çirûtkî hêle hêle çi to soro koniye. Dibê soro nê li mola zorî xwe ro kirî û birî û çî ez hot im mol midî ve herd zorî çû kotî kuştina û

û bi telefona polîsê dike ji wan re meselê gişkî dibêje. Divê ji te jina min çi ye min li Hemîdî ye bo hevalê xwe hevalê wê bane kirî sebenên û a zotim min dî mol wenî wenî vik giçê bî rû dibin şirto di mecmûa çêdike yanî di portîya çêdike jê nîvî dişîne Cî cerîme tê ku lê çêbî jî nîv jî ji dişîne. Nîvî din jî dişîne Hemîdiyê ku binên çi bo jin û zorî wî çi meselê xwe hene. Yên dibê belkî em bibînin yanî pirs kin ya jî bo jinkê ku çî cem ya semîn em pirs kin binê ku mesele çi ye. Ku şirto digihîne wê derê onê sed mûke mezin li şirto dikevê. Bo çi ye?

Gî wenî gî dest û komek kîs hê û dikê herê bibe têkê dirêzînê ye. Û polîs dibêje vo çiyê vo dest da dilo? Tu ji me re bêje. Pêşî pirs ke bi nûv te çi dibe nûv min hodî ye. Dibê vê dest da di çiyê dibê vo no di vo kîso no de ew heye dibê. Elabê zor jî hişta yûnî wîncox me wîncox in elabê zor yûn in. Dibê zû veke ku ez binêrim.

û carina bo Yasemînê binêrê Yasemîn jî li wê darê sekinê wê jî digirin. Dibê konî sor o îşareteke din û dibê li xwînî hone ye. Carina xindir dinêrin aneyê sor o û zor morî xwe gîl ber mirîne û gî şer jê kirîne. Yanî bi telî qo ke ez çiqo ji we re bêjim wasif nabe.

Pir bi zorê to ew kirine. Lê xistine li çi re dibêjim vi cerîma to ne şeref tê de hê ne nomûs tê de hê ne însaniyet tê de hê yanî rostinî ji hed derketiye. Qey dibêjin yanî li derecê hone zonî wanî ew di hindirî jinikê de lê xistiye jinika temamehê xwe tolî bi zorî ye.

Sînaryoyê ku şirto fehm kirî ku çi tu vano li vê malê hatî kuştinenî me tu ku her di zorî vano jî çi tu li bo li Hemîdiyê li bo Yasemînê hatî kuştine şirto gî meseleyê fehm dike. Mesele çi ye were ez ji we re bêjim. Yasemîn jilkeke pire rind e. û tim paro dê hevalê xwe û çi wext xwe zê vedigerinî û pir perîyordim dikê. Her ku perê xwe tune bê şita perîyordim dikê. Şita vê jî pere ne dobûyê kê vê û gu were perê xwe bibe. Va helsas çû perê xwe bînê bonê kir gu were li cem min nê bixwe û perê tê jî bide. Dim gu were gu bes ku tu hotî bi xwe re xwişk û mêrî xwe bîne gormê xwe bi xwe re bîne û zorî xwe bîne were. Va jî şita çû. Ma tikê rûgûşt e, ma tê zorê rûgû, gûr min xwer gû, gûr min xweş da gundikê min dê şiya niko min werim. Mesela bîno min ji we re gotî, Voxtê ku zi tenzîr xwerû dikê kotkarê bo wê molê wê nos nokê, windo dikê. Jûr ku vono neqla Hemîdiyê bûne vîn ti caro ne çî cama ewel car dorê cama molê wê Hemîdiyê bi sperê ber hev bûn tim diçûn dotne cama ev.

Em wê xwînê tim Stenbol dikin û divê hale wisa re derbos bibin wan rûne ca em ji we re çayê tişmiştekî bikin bibînim û her ku ji derdkevê jûr dorê kî li jûr xwe veşortî mêrê wê û ortoxî wî Hesen. Mêrê wê xwî nifxe Hadiye. Divê ji Hadî û ew re dibêjê. Ji Hesan re dibê dibê vona li vir bi sar kirine ku min îşora dide wan pa bin wan pa bine. Dibê çi ku vano bi tenê nehotine. Dibê jinik ku zorî xwe hotiye îşte ez hewl bikim zorê serf bikim û ku zorî serf kir ez ê îşora te we kime wana werine û dibê ew jî bi xwe re nûnine me tik ku her di zorî din jî bi xwe re nûnîne. Meselê ji wan re dibêje Yonî Yasemîn. Tamam Yosemîn per dibê jêr ê zûrî çiçik re dibêje kî herê ji me re mor kêtê hinek cîps û tişt mişt to bi kirê yanî akloto ji zûrî re got kî herê bi kirê were ê qîsko mezin û kurik bû got em herin rûbû pere da wan û vana şonda ewê cida îşareta ewê jî kir. mêrê xwe wurtoxî kir got de werin. Vana wer got hicûme jinikê dikin û jinikê bîno mijwar li gotî jinikê wer got fetisînin û jinikê bi kêrê hundir û hundirî jinikê gîdar dixin wer got zikê jinikê kêlek to şerjê dikin. Wer got ew zorî ji hundirî jinikê derdikevê dirjê dikevê

Dîsa Hesen pê digirê û bi kêr dike qîzikê. Qîzikê kêr dike qîziko mezin emrî xwe yonzdeh solî qîzikê dikuje. Pêş çavê kur kurk wergo dibînê bi wûd la dibe. Digirî di rivê di rivê dikeve xurfitnûmê xwe dike bin têxt. Xwe dike bin têxt bi çepelê digirê dike bi koşkê koşkê dest nokê xwe rind wê de dide. Rûdibê bona hodî dike dibê wer ji mir têxt rike. Ku ez kurk diaxivim têx diro dike kurk nigo digire koç dike kurk kêr dike kurk wî kişî dikuje dîrok giyo wenî top be ser hev dike ber hev dike giyo bi hev diro şarje dike enî ne wesa dil û hundirî wan bi kêrê derxistî gî wan porça porçe kirine ciwargo jî rotbê wan şarje dike seba zonibê û ekîd miriye tê bi qe heyfê xwe bi wan re heye. Piştê Hesen vano gî dikuje diweste. Rû denê bona Yasemînê dike dibe ez westiyom hemû yanî mêrik yanî vo kuştî û vo kuştî no yanî westiyo ya. Dibê çi dibê wela ez westiyo me diku min re ewekê bîne hinek nûn bîne ez nêm bixwim ez belkî bi xwe ve werim tiştî solix kim mêrik çawa te wergo ji şehî xwe yekê nêm bixwe ye.

Got wela tu kê min rezîl bikî, got tu bûdle bî, got ez kê em bo kê bêm were were em vê ewano vê kîsona neqil kin û got ji do bime şik bikine. Got te bûdle bime, got nona min xwe debir bikine bi vê dirêzînê. Hîn vana vê tevdîrê dikine û ser do şir do dikeve hindir. Zeta Hesen ji to dinêr şir to dikeve hindir ew botxwîn dibe. Tîşkî temo nê nêzken wan bû. Çito wer got Hisê dirive.

bi xwe teslîme şirto dikin wê. Yanî şêxê eşîretê dibe em teslîme şirto kin bi heqê qûn heqê wî pêdeke. Û mesela me hew va bû yanî bîne min ji we re gotî va mesela rostinî wexto ku min rostinî xwendê yanî hindirî min şewitî wele sê çar roj bîrê min neçû.

Qey dibêjin her kêrek di ji zorî kîro dikir ew zorî gî pê hindirî wî derdiket. Yanî vano çi kiribûn vo zorîyo ne bi te kute heta kon bû vo zorîyo ne bi vê terîqet tê bikuşto bi vî şikilî bikuşto. Ê çi zomebîno min ji we re gotî yanî ne şeref ne namûs ne tiştek di vê ewê de heye. Di vê terîqê de yanî çi nizom yanî bi çi hûyê ev bêjim em nizonim. Yanî rastî tiştekî ku ji hed derketiye. Û qûsurê min of kin ku ez wanî nov mova de şaş dibim carna ku wanî ez wextê ji were meselê dibêjim. Sema pê re îndîmaj dibim bi meselê re loma ez yek cara nova şaş dibêjim. Îşallah we fayde sitan dibe ji vê vîdyoyê temam